हाय फ्रेंड्स वेलकम टू लैंग्वेज जॉन लैंग्वेज जॉन में अहाँ सब दोस्तक एक बेर फेरसँ स्वागत करै छी मैथिलीके सौ नम्बरके जे मैथिली होइए ओकर गद्यखण्डके हम पहिला भागके वीडियो टूटैत किलक जाँत जे होइए तकर वीडियो बना कऽ दऽ देने छलहुँ ओकर जे सारांश होइए सम्पूर्ण व्याख्या करैत हम जे व्याख्या करै छी ओहिसँ अहाँके फायदा की हैत तऽ अहाँके ऑब्जेक्टिवके प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिवके तैयारी आसानीसँ सेहो भऽ जायत आइ जे अहाँके लग हम वीडियो लऽ के आ- आयल छी से अहाँके दोसर गद्य खंडके दोसर पाठ छै जेकर नाम छै रूना रूना जे छै एकटा बहुत ही दर्दनाक कहानी छै एहिमे लेखक जे छै से दूटा विशेषताके वर्णन कयने छै जे एकटा महिला होइए एकटा बाला होइए जे अबोध रहैत छथि हुनका ओतेक ज्ञान नहि रहैत छै उम्र नहि भेल रहैत छै आ दोसर दिस एकर चर्चा छै जे राष्ट्र भी हमरा सभक लेल महत्वपूर्ण छै जाहिमे सेनाके लेल जे होइए लड़ाइ तकर वर्णन छै चलू देखै छी आगाँ रूना जे कहानी छथि कथा छथि तकर लेखक छथि मनमोहन झा लेकिन मनमोहन झा जे छथि से हरिमोहन झा जे बहुत बड़ पैघ एकटा लेखक छलखिन पते हैत सब गोटे के तऽ हरिमोहन झा के पुत्र छलै इनकर जन्म जे छै वैशाली जिला के देखियो इनकर जन्म कत छलै वैशाली जिला के बाजितपुर गाम के ई रहे वाला छलखिन आर एगारह अक्टूबर उन्नैस सए बीस ईस्वी में इनकर जन्म भेल रहनि ठीक छै देखियौ गंगा पुत्र कथा संग्रह छै ई गंगा पुत्र कथा संग्रह के लेल हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2009 ईस्वी में भेटल छल जे हिनका मरणोपरांत मतलब जे मरि गेलखिन तकर बाद हिनका भेटल छलथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जे छथि ओहिमे सामाजिक विज्ञान विभागमे प्रोफेसर छलखिन हरि मनमोहन झा सॉरी आ हिनकर जे छथि कुल छहटा पोथी प्रकाशित छथि जे मैथिलीमे प्रकाशित भेल छथि लेखकके जे हम परिचय बतबै छी ओहिसँ अहाँके भऽ की जायत कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तैयारी आसानी से अहाँ कऽ सकै छी आगे बढ़ै छी आगा छै कि रूना जे कहानी छै जे कथा छै एहिमे तीन टा प्रमुख पात्र छथि रूना चंद्रशेखर झा आ हवलदार सुनियौ रूना जे छथि हिनके दुल्हा पति जे छथि एकटा हवलदार रहै छै जे गाँव घरके भाय जकरा कहि सकै छी गाँव घरके भाय रूना हुनका कहै छलथि से रहै छथि देखियौ एहिमे कथा कहाँ कतऽसँ आरम्भ होइ छै रोना जे कथा छै रोनाके विवाहसँ आरम्भ होइए चुआ किएकि बुझै छी कि अपन मैथिलिएमे नहि पूरा भारतमे सम्पूर्ण भारतमे अगर बात कयल जाय विशेष करके बिहारके हर क्षेत्रमे तऽ तखन देखऽके भेट तखन भेट जाइए ई बात जे सभ गोटेके बाल विवाह होइ छलै मतलब जे कनिया होइए बुच्ची सभ होइ छथिन हुनका बाल बच्चेमे बालामे आ, अबोध जखन रहै छलखिन तखने विवाह भऽ जाइ छलथि तहिना जे छै रूनाके विवाह भी भऽ जाइए तेरह से चौदह वर्षके अवस्थामे जखन ओ अबोध रहै छथिन हुनका ओतेक ज्ञान नहि रहै छनि विवाह भऽ के ओ ससुराल जाइ छथिन चंद्रशेखर झाक संगे चंद्रशेखर झा हुनकर पति रहै छथि विवाहके थोड़ेक दिनके बाद जे छै चंद्रशेखर झा रूना से कहै छथिन जे एकटा काज करू जे सब लोग के देखे छियन जे सेना में भर्ती होइया लड़ाई में जाइया जे हमरो मन होइया कि हमहूँ सेना में भर्ती भऽ जाउ आ लड़ाई में चलि जाउ ताहिके लेल अहाँ से ई मांग अछि जे अहाँके जे गहना गुड़िया अछि से दऽ दिअ आ ई गहना गुड़िया के हम भरना राखि लेब बन्हकी राखि लेब आ बन्हकी राखि कऽ हम सेनामे भर्ती भऽ जायब आ जखन हम कमा कऽ आयब तखन ई गहनाके हम छोड़ा लेब आ तकर बाद जे छै से अहाँके गहना भऽ जायत देखियौ कोनो ऐसन पत्नी नहि हैत जे आ, दु- अ, हुनकर पति या दुल्हा जे कहियौ तऽ हुनकर दुल्हा अगर किछु मांगे तऽ नहि दऽ सकै छै से बात नहि छलै मुदा हिनका एहि बातके पता छलै कि जे

तीन चारि दिनके बाद जे छै एकाएक चंद्रशेखर झा रातिमे निपत्ता भऽ जाइ छथिन बहुत तकलाके बाद जे छथि हवलदार रहैए ओहि गाँव घरक जे भैया होइए एकर से ओहि हवलदार से पता चलै छथि जे चंद्रशेखर झा सेनामे भर्ती भऽ गेल छथि मणिपुरमे आ मणिपुरमे भर्ती भऽ गेल छै तऽ जक जतेक बेर हवलदार छुट्टी लऽ कऽ गाम अबैत रहथिन ततेक बेर रूना जे छै हुनका बारेमे हालचाल बुझऽ लेल हुनकर अ, समाचार बुझऽ लेल हुनकासँ भेँट करै छलखिन कहै छलखिन जे आब जे दोसर बेर आब तऽ असगरे नहि आब रूना कहै छलखिन किनका हवलदारके जे मणिपुरमे ओतहि सेनामे ओहो रहथिन आ ई बात कहि कऽ ओ जाइ छथिन मणिपुर ओ पहुँचै छथिन अ, हवलदार साहब तखन ओ चंद्रशेखर झा से भेंट करे छथि आर सबटा बात कहे छै कि देखू हमरा हम वादा कऽ के एनो हैं जे आप जखन जायब तऽ अहाँ के संगे लऽ के जायब तो ओ राजी भऽ जाइ छथिन चंद्रशेखर झा जे ठीक छै जायब तऽ हमरा नेने चलब मुदा हुनका जायमे अखन समय छलथि छओ महीना साल भर के बाद हुनका छुट्टी भेटल आ जखन जाय कालमे ओ हवलदार तकलखिन चंद्रशेखर झाके बाद कतेको देर तक तकलाके बाद हुनका पता भऽ जाइए जे ओ आब नहि रह नहि रहि गेलखिन ओ सैनिकके रूपमे लड़ाइ करैत करैत ओ शहीद भऽ गेलखिन जखन गाम जाइए हवलदार तऽ रूना हुनका से भेंट करऽ के लेल आबै छथिन जब आबै छथिन तऽ रूना से ओ कुछ किछु नहि कहि सकैया कि केना कहथिन कि आब अहाँ विधवा भऽ गेलहुँ हेँ तऽ रूना पूछै छथिन कि लोक नहि मानल कि अहाँ फेर अस्से असगरे आबि गेलहुँ हेँ लेने अयतहुँ ने तऽ एखन अह, लेकिन एतेक बात कहलाके बादो एतेक बात बजलाके बादो ओ हवलदार चुप रहै छथिन आ जखन छुट्टी बितौलाके बाद ओ फेर मणिपुर जाय लगै छथिन तखन रूना जे छै अपन फेर से सब गहना भरना राखि कऽ दू सए टका हुनका दै छथिन हवलदारके जे जाउ एहि बेर अहाँ हुनका दऽ देबनि आ कहबै जे एहि बेर जरूर आइ अबथिन एतऽ गाम मुदा ई बात सुनि कऽ हवलदार चुप रहि जाइ छथिन किछु नहि बाजि पकै- पबै छथिन कियाकि ओकरा हुनका पता छलै कि चंद्रशेखर झा आब रहि नहि गेल आब ओतऽ हुनका मृत्यु भऽ गेल छै आ ओ रूना जे छै से विधवा भऽ गेल छै आब देखियौ एहिमे जे लेखक छै जे पूर्ण रूपसँ बताबऽके प्रयास केने छै जे एक तरफ राष्ट्र प्रेम आर दोसर तरफ जे छै कनिया छै जे कम उम्रमे अबोध छलखिन तेरह से चौदह वर्षक वर्षक अवस्थामे हुनका विवाह भऽ जाइ छथिन आब हिनकर जे जीवन छै से पहाड़ सन जीवन आब कोनाके कटतै दोनो किछुके बताबऽके प्रयास केने छथि आ सामाजिक जे बुराइ होइए जे बाल विवाह होइए ओहिपर भी चोट करऽके प्रयास कयने छथिन मनमोहन झा तऽ एहि तरह ई कथाके समाप्त भऽ जाइए अहाँ सबके से इहे आग्रह छथि जे अहाँ सब दोस्तके ई शेयर करू आ चैनलके जरूर सब्सक्राइब करू एक से दू बेर वीडियो देख लेल करू आ एहिके तकर बाद जे छै से अहाँ एहि कथाके लिख लेल करू ताहिसँ की होत जे अहाँ आरा- आसानीसँ लिख सकै छी अपना एग्जामिनेशनमे अपना परीक्षामे हम सबसँ फेरसँ निहोरा आग्रह करब जे अहाँ सब अ, चैनलके सब्सक्राइब करू दोस्तके भेजू आ सङ्गे सङ्गे हम ऑब्जेक्टिवके जे अ, सेट होइए सेहो भेजब